Croeso i benod ola'r gyfres o Brew yn y Bar a dwi yma yng Nghlwb Rygbi Llangennech i wylio'r gym terfynol rhwng Zeland Newydd a De Affrica. yn swyddogol, nhw yw'r ddau dîm gorau yn y byd ar y foment, felly dyr yn weld pwy sy'n mynd i codi'r llws am y pedwerydd tro. Fel ti'n gweld y gêm yn mynd? Wel, fi'n credu bydd uh, Zela Newydd yn ennill. Uh, mae tad fi trwy amser yn gweud byth i ysgrifennu bant y Zela Newydd. Dyma mab fi, Elis, a'i ffrind, Jack. Fi jyst yn dangos pawb um, angofies i roi'r rif naw ar y Cris, ond mae fe'n fan enfawr o Dick Clerk, nag y ti, a mae fe'n ware chydig fel yna, fe deg i gweud? Weithiau. Dim y taclo ddw. Dim y taclo.
Dim yn lyco taclo fel ei dad fi'n credu.
Hawdd i Handre Pollard. Mae gyda 20 munud wedi mynd. De Africa ar y blaen o 6 i ddim. Jesse Creel. Gweld ble mae'r blaenwyr i'w gynorthwyo fe. Ar fin cael gwybod y mae cefnogwyr De Affrica yn dathlu am y Sam Cane a'i phen yn ei ddwylo. Meddyliau'r hanner cyntaf. Gêm ddiddorol iawn, ond mae'r carden goch yn mynd i golli rôl y bacs o'r gêm, fi'n credu.

Yn gic anferth ym mhob ystyr y gair. Gyda llai na saith munud i fynd. Mae'n mynd, mae'n mynd, mae'n mynd, mae'n mynd hibo Justin. Jackson Moore! Jaca Smith. Mae'r bel yn farw. Mae'r gêm ar ben. Ac o drôn i dannedd, mae De Affrica wedi dal i tir. Maen nhw'n creu hanes nhw i'r wlad gynta erioed i fod yn bencampwyr byd bedair gwaith. De Affrica yn cael y buddugoliaeth. Meddyliau'r gêm? A gyda chwaraewr lawr, oedd Zeland Newid yn neud yn ffantastig. Oedd ail hanner yn briliant, ond um, yn anffodus iawn i colli'r gêm. Lwcus yn y diwedd bod dim penalty yn y sgrum olaf na, ond uh, hapus iawn. I wanted the All Blacks to win. Could have gone either way. Ti'n bod? But that's, that's, that's rugby, boy. That's rugby, ti'n bod? Wel, am Cestard Leyet, sydd yn gorffen gyda De Africa yn cipio cwpan rygbi'r byd, sydd yn hefyd dod â'r llenni lawr ar gyfres briw yn y bar. Mae wedi bod yn tipyn o fraint i ymweld â 12 clwb dros Gymru, a dyma'r darnau gorau o briw yn y bar. Croeso i briw yn y bar. Gyda fi, Nathan Brew.
Liam Williams ar bas mas!
Da iawn o boys! Portugal neu Cymru, di Sadwrn? Uh,
Cymru. Talupe Faletau yn croesi! Nôl mewn i Jack Morgan i Gareth Davies!
Nigel, meddyliau'r hanner cyntaf? Wel, gret oedd e, war y teg. Tomkins yn ei chwrtho di dros y llinell gais ac yn cyrraedd!
Paid â dechrau llygad boi. Wyth. Naw. De. Oh my! Wff! Zamet mewn i'r dwyr hugen, yn casglu ac yn sgori! Ydy Cymru yn mynd i ennill di Sadwrn? Brilliant.
O, oh, rownd y gornel fan hyn, a Nicolas Sanchez! Ni'n dda i bleu ni, rili, and we'll go again, yma.
Mae De Affrica wedi dal i tir! Maen nhw'n creu hanes!